Kont inħobb inħażżeż imma naturalment ma kontx inħobb nuri l-ħadd. Infatti kont vintajt xi ħaġa jien, how sad it is to have the heart of a poet, but want the pen. Biex dak iż-żmien jien qod taħaf kollox. Il-lingwa kienet hekk, jiġifieri. Però niftakar l-ewwel Poezija dik li kelli naħseb 10 snin, 11 sena. U l-iskolna tawna homework. Għan iktbu poezija. U tijaj kienet Miss Dolly said to Teddy Bear, you have no clothes to wear. Teddy Bear answered, can't help that, for I am much too fat. Miss Dolly said, That is no reason, you will feel cold in the winter season. But Teddy Bear said, I have enough fur to keep me warm all through the year. Għabbajt niftakar għax tant ħelwa jena. U meta naħseb, pero l-ewwel ktib li influenzani jiena naħseb il-valuri tiegħi Huma Kristjani, imma naħseb ukoll kellhom x'jaqsmu ma' mal-ktieb kotba li kienet tagħtini l-mamà, jiġifieri, barra Saints for Girls u l-Bible għat-tfal, kienet kienu ħafna anke minn żgħira qabel ma stajt naqra, kelli kienet xtatilna ktieb kbirek bil-kwadri u jitkellem jgħid l-istorja u jgħidilna turn the page Tant u kienet l-istorja tal-Happy Prince t'Oscar Wilde. Ma nafx jekk tafhiex. Jiġifieri dik l-istorja influwenzatni ħafna. Għax jien ukoll kont the happy princess priviliġġata bil-background tiegħi. U qatt ma ndunajt proprju kemm kien hawn gwaj. bil-faqar u bl-inġustizzji f'pajjiżi stess. Naqra minn Dickens, naqra hekk, fimtni? Sakemm naturalment kbirt u bdejn induna. Meta kont iżaru, speċjalment meta bdejt nikteb għax jien bdejt tard, Meta tiġini idea jew ħalli aspirazzjoni, ok? Speċjalment jekk wara nkun fil-banju, jew nawm, jew shower, jiena l-ilma jgħod ħafna lija. U kont ukoll meta norqod inżomm karta u bajro li għadni nagħmilha ma dal-aħħar m'għadniex inqu. Nagħmilhom. U xej, għajmin, meta tiġini idea u hekk, u għajmin, u domt ma nurihom il-ġaħat il-Maltin. Għal-istab, ma tistax tkun għalli ma tajba jek minn studenta. Ma jistax ikun, jien li nħobb hija naqsam. U biex inħobb naqsam, inħobb nirċivi u kolli ħadd ieħor jaqsam miegħi. Tifhem? U anki, per eżempju, l-istruzzjoni ma toġobni xejn. Fimni? Għax fl-istruzzjoni tispiċċa għandek perspettiva ħafna drabi singolari kif kif ħafna drabi nsiru, ħafna drabi affarijiet mhux nirraġunawhom, imma jew kbirna, jew pier ħafna nies, jew mid-dar, nispiċċaw ftit huma nies li jafu jaħsbu għalihom infishom. Għalhekk għandi dik il-problema jien li xi drabi nara Maria Greg Ganado. Stenna, inti qatt tkun miexja u tara rifless tiegħek f'xi ħanut u tinġibet, tara ħafna nies, tara lilek innifsek. U mhux bħal dejjem ta' tħares mera jew hekk, Ih, dik hi. L-istess meta nara ismi Barja Grek Ganado u n-nies jibdew dakaw kollox nibda ngħid dik x'għandha x'taqsam miegħi. Imma imma naħseb li meta huwa li żjed li nkun kuntenta u issa kuntenta mmens jiġifieri hija meta nkun waħdi u ninsa li l-nifsi. Qabel kienet tiġri nara xi film, jew naqra xi ktieb b'idea ġodda, issa meta tiġini l-muża li jiġifieri l-ispirazzjoni, meta ninsa lili nnifsi.